او ڪما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم، درود شريف، اللهم صل وسلم وبارڪ علي سيدنا ومولانا محمد وبارڪ وسلم وصل عليه حضور اڪرم صلي الله عليه واٰله وسلم جن جي حديث شريف موت کان پوء پيش ايندڙ حالات جي متعلق چند احاديث اوهان جي سامهون عرض رکجن ٿيون حضرت ابن عباس رضي الله تعالٰي عنه روايت ڪن ٿا ته حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه جن حضور جي دربار ۾ عرض ڪيو ته يارسول الله صلّي الله عليه وسلّم اوهان تي پوڙهائپ اچي وئي آ يعني اوهين پوڙها ٿي ويا آهيو ڪڏهن ڪڏهن اسان اوهان به پنهنجي دوست کي ڏسي ڪري چوندا آهيونر لڳي ٿو ته هاڻي پوڙهو ٿي ويو آهان. اهڙا الفاظ جڏهن حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنه جن حضور عليه الصلوة والسلام جي سامهون عرض ڪيا ته آقا عليه الصلوة والسلام جن فرمايو، مون کي سورة هود، سورة واقعة، سورة مرسلات، سورة نبأ يعني عما يتساءلون ۽ سورة اذا الشمس ڪورت پوڙهو ڪري ڇڏيو آهي. پاڻ ڪريم صلّي اللّٰه عليه وسلّم کي ان ڪري انهن سورتن پوڙهو ڪري وڌو جو انهن سورتن ۾ قيامت، آخرت ۽ مجرمن تي الله تعالي جي عذاب جو وڏو هولناڪ بيان ٿيل آهي. اوهان اندازو لڳايو ته جڏهن اسان جي آقا جي ذات الله جو اهڙو فرمان هولناڪ حالات کي پڙهن ٿا، ٻڌن ٿا، ته انهن جي شخصيت جي مٿان ايڏو اثر ٿو ويهي ۽ اسان اوهان مسلمان آهيون، ڪلمي گو آهيون، هتان ٻڌي هتان ڪڍي ڇڏيو ڪو اثر نه ٿو ويهي. حضرت نبي نامدار صلّي اللّٰه عليه واٰله وسلّم جن جي تمام احاديث جي اندر ڪيئي اهڙيون ڳالهيون آهن جيڪي بيان ڪيون وينديون هن حضرت خالد بن عمير روايات ٿو ڪري ته حضرت عتبه بن غزوان اسان ۾ بيان ڪيو ۽ اهو بصره جو گورنر هو. حمد ۽ ثنا کان پوء فرمائين، بلاشبه دنيا پنهنجي ختم ٿيڻ جو اعلان ڪيو ۽ پٺي ڦيري تيزيء سان وڃي رهي آهي ۽ دنيا مان ٿورو حصو باقي رهجي ويو آهي، جيئن ٿانو ۾ پيئڻ جي ٿوري شيء رهجي ويندي آهي ۽ ماڻهو ان کي چوسي وٺندو آهي. يعني دنيا ڪيڏي به آهي پر انهن جي لاء ايتري هئي. اوهين دنيا مان منتقل ٿي اهڙي گهر ڏانهن ويندؤ جنهن ۾ فنا ناهي. ان ڪري جيڪا اوهان وٽ سڀ کان بهتر شيء آهي يعني نيڪ عمل اهي کڻي اوهين ان گهر وڃو. اسان کي اهو ٻڌايو ويو آهي ته جهنم جي ڪناري کان هڪ پٿر اڇلايو ويندو. مثال طوعا اسان کوهه جي ڪناري کان ڪا شيء اڇلائيندا آهيون. ته اهو جڏهن پاڻيء ۾ پهچندو آ ته انهيء جي ٻڏڻ جو آواز ايندو آ. هي سڳورو فرمائي ٿو ته اسان ٻڌو آ ته جهنم جي ڪناري کان هڪ پٿر اڇلايو ويندو جيڪو ستر سالن تائين جهنم ۾ ڪرندو رهندو. يعني انهيء جو يڪو پيو هلندو ستر سالن تائين اڃا ان جو ترو نه ايندو پر پوء به تري تائين پهچي نه سگهندو. الله تعاليٰ جو قسم اهو جهنم به هڪ ڏينهن انسانن سان ڀرجي ويندو. يعني ايڏو وڏو. ڇا اوهان کي ان ڳالهه تي حيرت آهي؟ ۽ اسان کي اهو ٻڌايو ويو آهي ته جنت جي دروازي جي ٻن ٻانهن جي درميان چاليهن سالن جو فاصلو آهي. پر هڪ ڏينهن اهڙو ايندو جو جنتين جي هجوم جي ڪري ايترو ڪشادو دروازو به ڀريل هوندو. يعني هڪڙي چائوٺ کان ٻي چائوٺ جڏهن دروازو کوليو وڃي اوهان اندازو لڳايو ته هن چائوٺ کان چاليهه سال ماڻهو پنڌ ڪري تڏهن وڃي ٻي چائوٺ تي پهچي پر نيڪين جي ڪري حضور جي امت جڏهن اتان داخل ٿيندي ته اهو دروازو به ننڍڙو ٿي ويندو. ايترو هجوم هوندو. اسين اهو زمانو به ڏٺو آهي. اسين رسول الله صلي الله عليه وسلم جن سان گڏ ست ماڻهو هئاسون. صحابي ٿو چوي آئون به انهن ۾ شامل هيس. اسان کي کائڻ جي لئه صرف وڻن جا پن ملندا هئا. ٻيو ڪجهه به نه هو. جيڪي مسلسل کائڻ جي ڪري اسان جون ڳياڙيون ڦٽجي پيون هيون. مون کي هڪ چادر ملي وئي ته آئون ان کي ٻه ٽڪر ڪيم، اڌ جي آئون گوڏ ٻڌم ۽ اڌ جي سعد بن مالڪ گوڏ ٻڌي. يعني ڪپڙي جو به ايترو فقدان هو. ۽ جيڪو صحابي چوي ٿو اهو خود گورنر آ. چوي ٿو ته اڄ اسان مان هر هڪ ڪنهن نه ڪنهن شهر جو گورنر بڻيل آ. آئون ان ڳالهه کان الله تعاليٰ جي پناهه گهران ٿو ته آئون پنهنجي نظر ۾ ته وڏو بڻجان ۽ الله تعاليٰ جي نظر ۾ ننڍو هجان ۽ هميشه ائين ٿيندو رهيو آهي جو نبوي طريقو ڪجهه زمانو هلي ختم ٿي ويندو آ ۽ ان جڳهه بادشاهيت اچي ويندي آ اوهان کي جلد ئي ان جي خبر پئجي ويندي ۽ اوهين اسان کان پوء ٻين گورنرن جو تجربو ڪري وٺندؤ. نبوي طريقي جي خصوصيت مان اها آهي ته ان ۾ عدل ۽ انصاف قائم ٿيندو آهي. دنيا کان بي رغبتي ۽ آخرت جو شوق نصيب ٿيندو آهي. جڏهن ته جڏهن بادشاهيت ايندي آهي ته ان ۾ عام طور تي اهو خصوصيتون نه هونديون آهن. يعني عدل ۽ انصاف ختم ٿي ويندو آهي ۽ آخرت جو خوف ختم ٿي ويندو آهي. مؤمنن جي ماء حضرت امّ عائشه صديقه رضي الله تعالٰي عنها روايت ٿي ڪري، ته جڏهن به پاڻ سڳورن صلّي اللّٰه عليه وسلّم جو مون ڏانهن وارو هوندو هو ۽ رات جو ايندا ها، ڇو ته حضور جون ازواج جيڪي مختلف روايات جي آڌار تي يارهن ۽ ٻيون ٻانهيون هيون ته انهن منجهان ام عائشه صديقه جي لئه حضور عليه الصلّة والسلّام جن وٽ ٻن راتين جو وارو هوندو هو. اها اما سائڻ فرمائي ٿي ته جڏهن رات جو ايندا ها ته رات جي آخري حصي ۾ پاڻ سونهارا صلّي الله عليه وسلّم جن بقيع يعني قبرستان ڏانهن ويندا ها ۽ قبرستان ۾ وڃي ڪري يعني خبر پئي ته قبرستان وڃڻ حضور جي سنّت اهي.

يعني قبرستان وارن کي السلام عليڪم چوڻ حضور جي سنت اهي سلام ڪرڻ ۽ يقيناً سلام جنهن کي ڪجي ٿو اهو سلام ٻڌي قبرن وارا اسان اوهان جو سلام ٻڌن ٿا پوء حضور صلي فرمايو ته اوهان تي اهو وقت اچي ويو جنهن ۾ توهان کي مرڻ جي خبر ڏني وئي هئي ۽ انشاء الله اسين به اوهان سان ملڻ وارا آهيون اي الله بقيع وارن جي مغفرت فرما حضرت مستورد بن شداد رضي الله عنه فرمائي ٿو ته پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو، الله تعالي جو قسم! دنيا جو مثال آخرت جي مقابلي ۾ ائين آ جيئن توهان مان ڪو ماڻهو پنهنجي آڱر درياهه ۾ ٻوڙي ٻاهر ڪڍي پوء ڏسي ته ڪيترو پاڻي ان آڱر تي لڳل آ يعني جيئن آڱر تي لڳل پاڻي درياهه جي مقابلي ۾ تمام ٿورو آ ائين ئي دنيا جي زندگي آخرت جي مقابلي ۾ تمام ٿوري آ. حضرت. شداد بن اوس رضي الله عنه کان روايت آ، پاڻ ڪريم صلّي الله عليه وسلّم جن فرمايو، سمجھدار انسان اهو آ، جيڪو پنهنجي نفس جو محاسبو ڪندو رهي ۽ موت کان بعد جي لاء عمل ڪري ۽ بي سمجھ ماڻهو اهو آ، جيڪو نفس جي خواهشن تي هلي ۽ الله تعالي ۾ اميدون رکي ته الله تعالي معاف ڪندڙ آهي. اري بابا گناهه ڇو ٿو ڪرين؟ چي الله معاف ڪندڙ آ. اهڙي قسم جي خواهش رکڻ واري جي لاء منهنجي آقا عليه الصلوة والسلام فرمايو ته اهو ناسمجهه جا بي سمجهه آهي جيڪو گناهه ان ارادي سان ڪري ٿو. ٻي حديث شريف حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنه روايت ڪئي ته آئون ڏهن ماڻهن جي جماعت سان گڏ پاڻ سونهارن جي خدمت ۾ حاضر ٿيس. انصار مان هڪ ماڻهو عرض ڪيو ته اي الله جا رسول صلّي الله عليه وسلّم! ماڻهن مان سڀ کان وڌيڪ سمجهدار ۽ محتاط ماڻهو ڪهڙا آهن؟ منهنجي آقا عليه الصلوة والسلام فرمايو، جيڪو ماڻهو سڀ کان گهڻو موت کي ياد ڪندڙ هجي ۽ موت جي اچڻ کان پهريان موت جي تياري ڪري، اهي ئي اهي ماڻهو آهن، جن دنيا جي شرافت ۽ آخرت جي عزت حاصل ڪئي. يعني موت کي ياد ڪرڻ ۽ ان جي تياري ڪرڻ وارو ماڻهو جيڪو آهي، اهو سڀني کان وڌيڪ سمجهدار آهي، منهنجي آقا عليه الصلوة والسلام فرمايو، حضرت محمود بن لبيد رضي الله عنه پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جو ارشاد نقل فرمائي ٿو ته ٻه شيون اهڙيون هن جن کي انسان پسند ناهي ڪندو پهرين شيء موت آهي پھر چئبو آ موت چئي هن دعا گهر الله حياتي ڏي مونکي اڃا هي حس نٿو هن هي تمنا هن اڃا مون هي ڪم نه ڪيو آ يعني موت کي انسان پسند نه ڪندو آ حالانڪه موت ان جي لئه فتني کان بهتر آ نبي صلعم فرمايو ته موت ان جي لاء فتني کان بهتر آهي، يعني مرڻ جي ڪري ماڻهو دين کي نقصان پهچائيندڙ فتنن کان محفوظ ٿي ويندو آهي. ۽ ٻي شيء مال جو گهٽ هئڻ، يار مان ته غريب آهيان، فلاڻي وٽ هيترو مال آهي، فلاڻي وٽ هيترو آهي، جنهن کي ماڻهو پسند ناهي ڪندو ته مان غريب ڇو آهيان، حالانڪه مال جي گهٽتائي آخرت جي حساب کي گهڻو گهٽ ڪندڙ آهي. جنهن وٽ جيترو هوندو، انهيء جو ايترو حساب ٿيندو. جيئن اسان جي درويش جو مثال علماء بيان ڪندا آهن ته حضرت وتايو فقير رحمة الله عليه ته جڏهن ٻوڏ آئي ته ماڻهن ۾ اچي ٿرٿلو پيو ته بابا ڪچي ۾ پاڻي ٿو اچي، هيترو سامان سڙو جلديء ۾ ڪيئن کڻون؟ فقير رلي ڪلهي تي رکي امڙ کي هٿ کان جهلي بند تي کلي بيٺو. چيائين فقير ڏي خبر ماڻهو پريشان آهن تون کلي ٿو ويٺو چيائين ڪڏهن سڃائي به ڪم ڏئي ويندي آهي يعني هو غريب هيو ته ان کي غربت جي اندر ايترو وزن هيو ڪونه ۽ ان پل صراط تان گذرڻ جي لئه صحابه جو معمول هوندو هو ته جنهن وٽ ڳرو بار هوندو اهو پل ٽپڻ ۾ تڪليف دهه هوندو جنهن وٽ وزن نه هوندو اهو آرام سان پل پار پڄي ويندو. حضرت ابو سلمه رضي الله عنه فرمائي ٿو ته آئون پاڻ سڳورن کان ٻڌو، فرمائن پيا، جيڪو ماڻهو الله تعاليٰ سان ان حال ۾ ملي جو اهو هن ڳالهه جي شاهدي ڏيندو هجي ته الله تعاليٰ کان سوا ڪو عبادت جي لائق ناهي ۽ حضرت محمد رسول الله صلّي الله عليه وسلّم الله تعاليٰ جو رسول آهي ۽ ان حال ۾ ملي جو مرڻ کان پوء ٻيهر جيئرو ٿي اٿڻ ۽ حساب ۽ ڪتاب تي ايمان رکندڙ هجي ته اهو جنّت ۾ داخل ٿيندو. حضرت عثمان غني جو آزاد ڪيل ٻانهو حضرت هاني رحمة الله عليه فرمائي ٿو ته حضرت عثمان غني رضي الله عنه جڏهن قبر وٽ بيهندا ها ته گهڻو روئندا ها ايتري تائين جو ڳوڙهن سان ان جي ڏاڙهي آلي ٿي ويندي هئي ان کي عرض ڪيو ويو ته ڇا سبب آهي جو اوهين جنت ۽ دوزخ جي تذڪري وقت نه ٿا روئو؟ يعني جڏهن دوزخ جو ذڪر ٿئي ٿو تڏهن به نٿا روئو، جنت جي اظهار ۾ به ۽ قبر کي ڏسي ڪري عثمان غني اوهان ايڏو روئو ٿا، حضرت عثمان غني رضي الله عنه فرمايو، پاڻ ڪريم صلّي اللّٰه عليه وسلّم جن فرمايو آ ته قبر آخرت جي منزلن مان پهرين منزل آ. جيڪڏهن ماڻهوء کي ان مان نجات ملي ويئي ته اڳيون منزلون سڀ آسان آهن، جيڪڏهن ان منزل مان نجات حاصل نه ڪري سگهيو ته پويون منزلون ان کان به وڌيڪ ڏکيون آهن، سخت آهن ۽ پاڻ سڳورن صلّي اللّٰه عليه وسلّم جو فرمان آهي، آئون ڪو به منظر قبر جي منظر کان زياده خوفناڪ ناهي ڏٺو. حالانڪه قيامت به هولناڪ منظر آهي، پر حضور فرمايو ته قيامت کان وڌيڪ خوفناڪ منظر قبر جو. قبر جو آهي. حضرت عثمان بن عفان کان رضي الله عنه کان روايت آهي ته پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جڏهن ميت جي دفن مان فارغ ٿيندا ها ته قبر وٽ بيهندا ها ۽ فرمائيندا ها ته پنهنجي ڀاء جي لئه الله تعالي کان مغفرت جي دعا گهرو ۽ هي دعا گهرو ته الله تعالي ان کي سوالن جي جوابن ۾ ثابت قدم رکي ڇو ته هن وقت ان کان پڇا ڳاڇا ٿي رهي آهي يعني ان جو پيپر آهي امتحان آهي پڇا آهي. حضرت ابو سعيد رضي الله عنه فرمائي ٿو ته هڪ ڀيري پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن نماز لاء مسجد ۾ آيا ته پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم ڏٺو ته گهڻي کلڻ جي ڪري ڪن ماڻهن جا ڏند ظاهر ٿي رهيا ها. ڪڏهن ڪا اهڙي ڳالهه ٿيندي آهي پاڻ ٽهڪ ڏيندا آهيون چئي سگهجي ته يعني انهن ٽهڪ پئي ڏنا. منهنجي آقا عليه الصلوة والسلام فرمايو جيڪڏهن اوهين لذتن کي ختم ڪندڙ موت کي ڪثرت سان ياد ڪريو ها ته اوهان جي اها حالت نه ٿئي ها. جيڪا آئون ڏسي رهيو آهيان، تنهنڪري لذتن کي ختم ڪندڙ موت کي گهڻو ياد ڪندا ڪريو، ڇو ته قبر تي ڪو اهڙو ڏينهن نه ٿو گذري، جنهن ڏينهن اها آواز نه ڏيندي هجي. يعني حضور فرمايو، قبر جيئرن جي لاء روزانه اعلان ڪندي آ. پاڻ فرمايو، قبر چوندي آ ته آئون پرديس جو گهر آهيان، آئون اڪيلائپ جو گهر آهيان، آئون مٽيء جو گهر آهيان، آئون. ڪيڙن جو گهر آهيان. جڏهن مؤمن ماڻهو داخل ڪيو ويندو آ ته قبر ان کي چوندي آ ته تنهنجو اچڻ مبارڪ آ، ڀلي ڪري آ. ايمان واري جي آجيان ڪندي آ، ڏاڍو سٺو ٿيو جو تون اچي وئين. جيترا ماڻهو تي مون تي گهمندا ها، مٿان گهمندا ها، زمين جو سير ڪندا ها، مون کي تون انهن سڀني کان وڌيڪ پسند هئين. اجڏهن تون منهنجي حوالي ڪيو ويو آهين ۽ مون وٽ آيو آهين ته منهنجي سهڻي سلوڪ کي به ڏسندي. ان کان پوء قبر جيستائين ان جي نظر پوندي آ ڪشادي ٿي ويندي آ جيسين تائين تا حد نگاهه حضور فرمايو ان جي قبر ڪشادي ٿي ويندي آ ۽ ان لاء ۽ ان لاء هڪ دروازو جنت مان کوليو ويندو آ ۽ جڏهن گنهگار يا ڪافر قبر ۾ رکيو ويندو آ ته قبر چوندي آ تنهنجو اچڻ نامبارڪ آهي، ڏاڍو برو ٿيو جو تون آئين، جيترا ماڻهو منهنجي پٺيء تي گهمندا ها انهن سڀني مان توکي ئي توکان ئي مون کي گهڻي نفرت هئي، جيڪي ماڻهو گهمڻ ڦرڻ وارا ها توکان مون نفرت ٿي ڪئي، اڄ جڏهن تون منهنجي حوالي ٿيو آن ۽ مون وٽ آيو آهين ته تون منهنجي بري سلوڪ کي به ڏسندين. ان کان پوء قبر ان کي ائين دٻائيندي آ جو ان جون پاسيريون هڪ ٻئي ۾ هليون وينديون هن. پاڻ ڪريم صلّي اللّٰه عليه وسلّم جن هڪ هٿ جون آڱريون ٻئي هٿ ۾ وجهي ڪري هيئن منڊرا وجهي ڪري فرمايو ته ائين هڪ پاسي جون پاسريون ٻئي پاسراٽين ۾ اندر هليون وينديون هن ۽ الله تعالي ان لئه ستر اهڙا نانگ مسلط ڪندو آ جيڪڏهن انهن مان هڪ به زمين ڏانهن ڦوڪ هڻي ته ان جي زهريلي اثر جي ڪري قيامت تائين زمين ۾ ڪو سائو سلو پيدا نه ٿئي ايڏا زهريلا نانگ جيڪي فقط قبرن ۾ آهن اهي ان کي قيامت تائين ڏنگيندا ئي رهندا.